ठीक है अहाँ के केना है हमहूँ बहुते बढ़िया छी एनी कतऽ जाइ छलियै अहाँ उम, कतऽ जेबै छली घूमे लागी नहि नीक लगे है नहि नीक लगैए ने तऽ हमरा जरे सटि कऽ चलू ने एना चलै छ तू हमरा सैट हट क कनी हमरा चल चल छौरी छैट छैट क हम न जेबो तोरा संगे एना सैट सैट क हमरा देह में नहीं भीड़ ना कैला हम पसंद नहीं छी अहाँ के आये अहाँ पसंद छी त एना अहाँ हाथ गोर पकड़बे हमर आयो अहाँ के हम पसंद छी त एना अहाँ हाथ गोर पकड़बे केना बजै छी

ई तऽ भूख नहीं है एकरा से प्यार कर चलो ने अरे हो हो सर ई चश्मा वाला के है सर किए है से नहीं था लेकिन दुनिया भुला रहलो ओका साथ ने अरे तोरी के कत कत देखली हो कत दुनिया बुला रहले हो सर के देखली रहो जब हो भेंट करबह से रे सर भेंट नहीं करबे जे ओकरा जरा सरल होती तकर घेंट तोड़ देबे चतरा फाड़ देबे सर के चलता देखा तक है हम नहीं देबो

कनिका ओभरे नहीं करू कहाँ कोई के दो तोरी के दोनों गोरा प्यार करे छी त कथी के डर बुझलिए हम दुनू गोरा प्यार करे छी हम अहाँ से हमहूँ प्यार करै हम साथी जन्म जन्म जन्म के के, हम साथी जन्म जन्म के हो ओह नो नहीं आ, क्या है क्या है आए तू के छरा सार

पर एकरो से प्यार करी छी हम अरे पै ई तो पूरे नहीं धोख बका बाज रहल है भैया हो तो इन्हें नहीं फंसा केन बात बजी छे सबसे पहले हम ही एकरा जरे फसल छी वो फसल नहीं ओकरा से तो तो कथी करबा बीच ने बुझो तोहर प्यार बदल गेलो रे तोरी के बताइल जाते अपने माने

रे भाई रे गोर लगे सुनू ना हमर बात पहिने केला कि हम दुनू गोरा से प्यार नहीं कर सके छी कर सके छी त एक गोरा जोरे हाँ। आ दुनू में से प्यार करे छी ने त ठीके हम आ दुनू गोरा के एगो बात कहै छी अहाँ दुनू गोरा में से एक गोरा जीत गेलिए त हम ओकरे से बियाह करब रे भाई गोर लगे छे गोर गोर गोर सर चल जो लड़ ए हम उ तोरा गोर लगे जो भाई धाने धाने भाग जो चल जो सर तू चल जो चल जो ये

फुकनी अहाँ कहू ना दाबि देने छी नहि जान। हमरा अहाँ से प्यार करै छी जान अहाँ हमरा से प्यार करै छी ने अहाँ तब अहाँ पहिने ओकरा पटको ना तब ना अहाँके खिचड़ी बनाउ छी तरमे कते चिकन लगी चूरी चूरी जे पहर लिया तो भग टोला के मौगी सब पूछैया छुट्टी पर वाली चूरी पहरने तो कथी साँझ बीच में तब पहरब चूरी धड़कन के सब रहे बा हे सुखटीपुर वाली कनिया कथी भेल से दूर कथी कहू बाजार जाए के छेले लेकिन भेटबे न करे है मरकी वाला आइए दीदी अहाँ देवरे देर बाजार जाइ छियै के माय गे त है घर में दी और जबे ककरा जरे हैं परसिया जरे जेबै ये तऽ जाउ ने देवरे देर कहाँ कुछो कहै छी अहाँके हम तऽ ओ बच्चा है से हम निगरानी में रखबै आ देखबै ओकरा त पूछ ले लिएगा नहि देखलियै भौजी

लेकिन एगो एकर देवर है हाँ। एगो उछर है आ एकेटा लड़की से प्यार करी है गय माय गय छौरी लागी दुनु लड़ई पठा पहल मार लेखा हाँ हाय का तो बवाई है और तो ही अपना परती बा पार्टी थे हाँ हम जाए चौकनिया ये जाओ। हम चालू हाय आवा ना चल गोली कनका है हम कैला जाओ

कथी करै छै जे बाबू उ कनका झगड़ा देखै छलियै या तू तोरी के कथी झगड़ा सब देखैत रहै छी चल अरे बाबा ई कोन कोन के चल ये कोन काल युग चल गेले हाय झगड़ा ला लड़ाई कर छी सब भाई के जान लागी जान लागी जानू लागी लड़ाई करे छी ना हाँ। अहा के जानू का दोसर जानू ल के गेल फरार भ गेल जान जान जान भाई गेल भाई गेल वाह रोड में चल गेल ओ भाई जान रे सार दोस्त तोरा कहीं चल जाओ केना बुझाइया हैं भैया अहाँ के कहिया अहाँ के बियाह करा दै छी त नहीं मानै छी हैं छौरी मौगी के अकाल पड़ गेल है दुनिया में जो आठी के लागी लड़ाई करै छियै बहुते प्यार कर चली जाओ

दुनिया में छौरी मौगी का अकाल पड़ गया छै जो आम का आठी लागी दुनु झगड़ा करे है लड़ाई करे है एकर भैया कहे है बियाह करा दे छो आवे छु विदेश से ता कहे बोलू हम नहीं करब नहीं करब ये भौजी वाली में हाथ हलै प्रेम भऽ गेल ओकरा से तै दुआरे नहि करै छली आब करब आब करबे करब दोस्त हमरो यानी माँ प्रेम भऽ गेल छल तै दुआरे बियाह नहि करै छलियै हमहूँ आब कऽ लेबै बियाह

सर जकरा खातिर मारि करली वो चौरी नहीं भेल पूरा देह धुआं धुआं कर लेली मतलब के छै दुनिया के पगली कोनी गेलै ओनी गेली बुझा मतलब के छै यार कोई नहीं करतौ डमरू जा का प्यार गे।